Well we're very privileged to be joined by Doctor Gwenllian Lansdowne Davies, the Chief Executive of Mudiad Meithrin. We're going to talk about the retention and recruitment of the childcare and play sector through collaborative working. Felly, Gwenllian, as ni wedi gyflwyno'r hunan gyda gyd. Doctor Gwenllian Lansdowne Davies ydw i, dwi'n Brif Weithredwr Mudiad Meithrin a dwi'n Gadeirydd ar Bartneriaeth Cwlwm. Na te, wel gwethon ni rywbeth am Cwlwm, beth yn ollol maen nhw'n wneud a beth yw'r amcanion? Ffurfwyd Cwlwm bron i wyth mlynedd yn ôl erbyn hyn a dyma'r bartneriaeth sydd yn dwyn ynghyd pump sefydliad gofal plant Cymru, felly mae unrhyw un sydd yn gweithio mewn sefydliad sydd yn darparu gofal plant, gwasanaethau blynyddoedd cynnar, gwasanaethau chwarae, yn debygol o fod yn gweithio mewn lleoliad sydd yn aelod i Cwlwm. Mae'r pump sefydliad yn amrywio o Blynyddoedd Cynnar Cymru, Early Years Wales, Clybiau Plant Cymru, Kids Clubs, Pacy Cymru, NDNA Cymru a Mudiad Meithrin, a Mudiad Meithrin sydd hefyd yn arwain partneriaeth Cwlwm a dyna pam fy mod i'n gadeirydd ar Cwlwm. Felly, mae Blynyddoedd Cynnar Cymru, Early Years Wales, yn darparu aelodaeth i grwpiau sydd yn darparu gwasanaethau meithrinfeydd, grwpiau chwarae ac yn y blaen. Mae Clybiau Plant Cymru, Kids Clubs, yn cynrychioli lleoliadau sydd yn darparu gofal plant all ysgol, clybiau ar ôl ysgol ac yn y blaen. Mae PACEY Cymru yn rhan o PACEY, sefydliad ar draws y Deyrnas Unedig, a maen nhw yng Nghymru yn cynrychioli buddiannau y gwarchodwyr plant neu'r sawl sydd yn gwarchod ac yn gofalu am blant ynni cartrefi. Mae MDNA Cymru yn darparu aelodaeth i feithrinfeydd preifat, ac yna mae Mudiad Meithrin yn darparu aelodaeth ar y cyfan i gylchoedd meithrin a meithrinfeydd dydd sydd yn darparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Ie, wel, Gwynllian, mae'n swnio bod chi'n bod chi'n frysur iawn, ond dweud wrtha i bach mwy falle am sut yn hollol lle chi'n gweithio. Felly mae Cwlwm yn bartneriaeth bwysig iawn a dwi'n meddwl mae'r hyn sydd yn ei gwneud o fwya' pwysig ydy'r ffaith bod yna gyd-weithio ar lefel strategol rhwng y pump sefydliad oedd ddim ar un lefel o berthynas a chyd-weithio yym cyn ffurfio Cwlwm yn ôl yn 2014. Felly mae gynnon ni bartneriaeth ymysg swyddogion ar lefel genedlaethol ond hefyd ar lefel daleithiol a rhanbarthol, a trwy ein bod ni'n gweithio mor agos gyda yr awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru a'r holl asiantaethau amrywiol sydd yn dylanwadu ar waith gofal plant, yym, 'da ni'n gallu cyd-weithio i gyd-lynu, i gyd-gordio, i ddylanwadu ar ddatblygiad gwaith polisi, neu i ddylanwadu ar siâp y cynnig gofal plant neu ar faterion cymwystere, a gwneud hynny mewn ffordd sydd yn cynrychioli buddiannau y sector gyfan. Da ni hefyd yn gallu defnyddio arbenigedda yn gilydd ac osgoi dyblygu gwaith, felly os oes un o'r partneriaid wedi datblygu adnodd fydd o ddefnydd i bawb, yna mae modd i ni rannu hynny ymysg ein gilydd a hefyd gyda'r sector ehangach, gyda'r awdurdodau lleol, gyda gwasanaethau gwybodaeth i deuluoedd, Busnes Cymru ac yn y blaen. Felly, fyswn i'n deud bod ni yn blatfform neu'n lwyfan ar gyfer gwell cyd-weithio rhwng unrhyw un sydd yn gweithio yn y maes gofal plant yng Nghymru, a mae hynny'n galluogi ni i adnabod beth ydy rhai o'r heriau ac i gyd-weithio mewn ffordd sydd yn gyd-lynus ac yn effeithiol ac yn effeithlon mewn partneriaeth efo Llywodraeth Cymru, efo AGCY, Estyn, gofal cymdeithasol Cymru a'r holl bartneriaid perthnasol eraill. Ie, mae'n dda i glywed eich bod chi'n hybu cyd-weithio o fewn y sector yn lleol ac yn genedlaethol, ond alli di ehangu falle ar sut yn hollol y'ch chi'n gweithio efo y cyfundrefnau y tu allan i Cwlwm? Y gwir amdani ydi ein bod ni'n gweithio mewn ffyrdd gwahanol gyda'r holl asiantaethau a sefydliadau sydd yn dylanwadu ar waith gofal plant yng Nghymru a mae unrhyw un sydd yn gweithio yn y sector yn gwybod pa mor niferus ydyn nhw, felly mae gofyn i ni yn Cwlwm i weithio ar y cyd gyda awdurdodau lleol, gyda AGC, gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, gydag Estyn, gyda Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, felly mae amrediad y gwaith yna yn eang iawn a Dwi'n meddwl bod hynny yn gofyn am sgiliau gwahanol i gynrychioli llais y sector ac i wneud yn siŵr bod ni yno i gynrychioli i buddiannau nhw. Felly, os ga i fyfyrio ychydig bach ar brofiad SaaS er enghraifft, roeddwn ni'n gweithio'n agos iawn yym gydag AGCY er mwyn yym wneud yn siŵr bod ni'n yy egluro'r sector, pa mor bwysig oedd hi i leoliadau fod yn cwblhau eu datganiadau, ac oeddwn ni wedyn yn gallu bwydo gwybodaeth yn ôl i AGC am unrhyw broblemau fel oeddwn ni'n gweld nhw gyda y systemau, a hefyd estyn llaw i unigolion oedd yn llenwi y datganiadau hynny. Felly, dwi'n meddwl bod y profiad yna wedi dangos pa mor bwysig ydy cyd-weithio, pa mor bwysig ydy adnabod yn gilydd fel partneriaid, Peidio dyblygu gwaith, ond cyd-weithio a chyd-gordio, gan gydnabod beth ydy cryfderau ac arbenigeddau pob partner hefyd, a gwneud hynny o hyd, gan wybod bod y hwn yn sector heriol, oherwydd da ni'n darparu gwasanaethau i deuluoedd yn edrych ar ôl y pethau pwysica iddyn nhw, sef eu plant. Felly, mae yna gyfrifoldeb mawr arnon ni gyd, a i mi mae hynny'n cael ei wireddu drwy well cyd-weithio rhwng y gwahanol bartneriaid. Wel ie, 'swn i'n meddwl bod hwnna'n gyfrifoldeb mawr iawn wrth gwrs. Symud 'mlaen nawr os gewn ni i feddwl fwy am yr unigolyn, pa yrfaoedd falle sydd ar gael yn y sector cymorth plant erbyn hyn? Wel yr hyn sydd fwyaf amlwg ydi mae'n staff ni ydi'n adnodd pwysica ni fel sector ac felly 'da ni i gyd yn cwlwm yn awyddus iawn i berswadio mwy o bobl i ddod i fewn i weithio i'r sector gofal plant. Da ni'n gwybod bod yna heriau a dyna di'n rhôl ni yn cwlwm ydy i wneud yn siŵr bod ni'n codi llais ar ran y sector a mae yna sawl peth positif iawn wedi digwydd yn ddiweddar er enghraifft y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfradd cyllido gwell ar gyfer y cynnig gofal plant. Mae y sawl sydd yn gweithio fewn y gweithlu yn meddu ar nodweddion gwahanol iawn yym o ran oedran, yym 'dan ni'n gweld pobl ifanc yn syth o'r ysgol ac yn syth o'r coleg, falle wedi gwneud cymhwyster tra yn yr ysgol gyda Mudiad Meithrin er enghraifft, neu'n gwneud prentisiaeth gyda Clybiau Plant Cymru, Kids Clubs, yym neu efallai ychydig bach yn hŷn a wedi bod yn rhan o brosiect fel Childcare Works ar y cyd rhwng Pacy Cymru ac NDNA Cymru. Felly, da ni'n gweld amrywiaeth o ran oedran. Da ni'n methu â perswadio mwy o ddynion i ddod i weithio yn y blynyddoedd cynnar, ac falle ei bod hi'n wir i ddeud ein bod ni eisiau gweith-, gweld mwy o bob math o wahanol bobo-, bobl yn dod i weithio yn y sector, er mwyn cael gwell amrywiaeth o, o safbwynt yy cymunedau Cymru. Ond y Pwynt sylfaenol efallai ydy fod mynediad i'r sector yn gallu dod o wahanol gyfeiriadau. Mae yna rai yn dod yn syth o'r ysgol, ar ôl gwneud cymhwyster galwedigaethol yn yr ysgol uwchradd, eraill yn penderfynu mynd am fodel prentisiaeth, eraill o bosib yn y brifysgol yn gwneud gradd blynyddoedd cynnar ac yna yn ennill tŷsysgrif i gymhwyso wrth weithio ym mewn cylch meithrin. Mae gan y Colegau Addysg Bellach rôl arbennig o bwysig hefyd o safbwynt darparu Lefel Tri, ym, a mi fydd 'na fwy o bwysau dros y blynyddoedd nesaf o safbwynt Lefel Pump, a 'da ni gyd fel sector eisiau sicrhau bod 'na fwy o gynlluniau o ran galluogi gweithlu sydd â sgiliau Cymraeg i ddod i mewn i'r sector ac i aros yn y sector, a dyna pam fod cynllun fel Cymraeg Gwaith Camau, cynllun ar y cyd rhwng Cwlwm a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, mor bwysig, oherwydd y gwir amdani ydy, mae pawb yn gallu chydig bach o Gymraeg, ond y gwir ydy bod angen i ni gynorthwyo a helpu pobl i uwchsgilio ac i loywi iaith fel bod nhw fel oedolion mewn sefyllfa i allu cyflwyno'r Gymraeg i blant sydd yn eu gofal. Felly, mae'n gyfnod cyffroes, mae'n gyfnod o newid, mae'r cwricwlwm newydd ar y gweill a mae hynny'n golygu bod yna lawer o yym bosibiliadau yym dros y cyfnod nesaf a 'da ni fel sector yn edrych ymlaen yn ofnadwy i weld sut y bydd y Llywodraeth ac eraill yn Busnes Cymru yym ac yn y cyrff cymhwyso, er enghraifft, yn addasu i gwaith nhw hefyd, er mwyn gwneud hi'n haws i ni berswadio pobl i ddod i mewn i'r gweithlu. Nawr te, wel, i orffen, Gwenllian, i'r rhai falle sydd yn edrych i ddechrau yn y sector trwy rhai o'r llwybrau ti 'di sôn amdanyn nhw'n barod, pa gynlluniau cyflogadwyedd sydd ar gael? Mae Llywodraeth Cymru, wrth gwrs, wedi cyhoeddi cynllun ar gyfer gweithlu gofal plant a blynyddoedd cynnar, a mae hwnnw yn gynllun sydd yn allweddol i'n gwaith ni o ran adnabod cyfleoedd am swyddi amrywiol o fewn y sector. Mae yna gefnogaeth wedi bod ar gael yn y gorffennol drwy wahanol gynlluniau fel PFS, a mae gynnoch chi gynlluniau fel REACT ac yn y blaen, heb sôn am yr gefnogaeth ariannol sydd ar gael i unrhyw un sydd yn dymuno cwblhau prentisiaeth, a mae'n bwysig nodi hefyd bod dim rhaid i rywun fod yn ifanc i gwblhau prentisiaeth, a bod 'na gydnabyddiaeth a chefnogaeth ar gael i unrhyw un ble bynnag maen nhw arni hi o ran eu gyrfa. Be dan ni'n gweld ydi fod nifer o bobl yn teimlo'n angerddol am ddarparu gofal plant a phrofiadau chwarae. A felly, 'da ni yn llwyddo i berswadio rhai unigolion i ddod aton ni o sectorau eraill, felly dydy hi byth yn rhy hwyr i ystyried gyrfa ym maes gofal plant a'r blynyddoedd cynnar a chwarae. Mae o'n gallu bod yn waith sydd yn yym agor drysau, sydd yn rhoi cyfleon hwyliog i bobl i fod yn Ennyn sgiliau newydd i fod yn gweithio'n agos gyda phlant sydd yn ei hun yn brofiad sydd yn gallu bod yn lawer iawn o hwyl. A dwi ddim isio cuddio'r ffaith bod yna bwysau yn y sector chwaith, mi fydda rywun yn synnu pe bai 'na ddim, oherwydd 'da ni'n darparu gwasanaeth sydd mor bwysig i'r economi sylfaen ac i deuluoedd yn y ffaith bod ni'n darparu gofal i'r hyn sydd bwysicaf iddyn nhw, sef eu plant. Felly, y neges ydy, I unrhyw un sydd yn dymuno dod i mewn i'r sector, mae 'na gefnogaeth ar gael i chi drwy Cwlwm a gan nifer o bartneriaid ac asiantaethau eraill hefyd. Ie, wel, diddorol dros ben. Diolch yn fawr iawn, Gwenllian. Felly, bod e'n amser i fi newid cyfeiriad hefyd, be ti'n feddwl? Ocê, diolch yn fawr iawn ti am dy amser. Diolch yn fawr iawn, thank you so much, Gwenllian. Ok, our next speaker is Tony Gibbons, and he is the Managing Director of Kiddies Corner Day Nursery in sunny Llandudno.